Oga Vodi, just dey so. We go dey so our own for papi. Who wan help me make e help me o. Na today Monday na im Wike give all the beggar last day. So Neighbour nearly kill im pikin yesterday say di beans wey im buy one mudu three thousand seven hundred, di pikin get mind go dey select di beans. Say who tell di pikin say dem dey select beans for Tinubu regime? Di pikin say im dey comot stone, di mama say na di stone na dey make di beans full pot.

Na the only gallant police officer wey we get for Pape be this. So the country no dey safe. Now I say make he match me. Both him plus me, we are not safe. Go, go, go, go. Go. Him family no know say he jump police. Tell them say they do vigilante work. Eh, I no dey beg o, who get dollars try. Oga Vodi, just dey sew, we go dey sew our own for party. All of us we were outside. Oyi so for go snap post, we sef go snap post. Facebook go shock. Then why? Everything when I wear, it not cost. Material not buy and the tailor thief am. I only trade now I pay for. Life is not too cost. Now you want wear better things wey cost. Who wan help me make e help me o. Na today Monday na im Wike give all the beggar last day. So just help me now before they go arrest me, John. Say one beggar was begging in Transcorp. Country is hard. I hope God did not deceive you. My neighbor nearly kill the pikin yesterday. Say the beans wey he buy one mudu three thousand seven hundred. The pikin get mad go dey select the beans. Say who tell the pikin say dem dey select beans for Tinubu regime? Di pikin say im dey comot stone, di mama say na di stone na im dey make di beans full pot. Things are hard o. Ladies take note, any man wey meet you on Monday morning come dey call you on Monday evening, baby, my love, how are you? Run, na scam. Come dey ask you say baby where are you staying? You say Gwarimpa. Say do you stay alone? You say yes. Run o, that man don get accommodation problem. He dey find who he wan squat with. My uncle wey dey do taxi for Ghana, he go put Nigeria flag for him taxi come write for him back of him taxi Ghana is hard. Now dem don pursue am come back. Who be this? Awaa work no dey o. Person just wear suit just to carry walkie stick. E don finish him work o. Go say all of us dey the show. Omo Abuja don cast o no be everybody wey wear suit na get work o so na thief o. Eh, I don tell ladies Avoid any man wey dey buy cigar for leather. No matter anything wey you do the man, you no go feel am. Dem dey protest cigar live love. My uncle buy cigar for leather on top of Okada, rain meet am, e phone spoil, cigar no wet. E hide cigar for under armpit, hold phone for rain. my uncle don smoke so tey e two finger don gone sometimes go just do like this go tell am say bros you never like cigar go say sorry sorry sorry dey whine and you know see people wey dey smoke igbo i don't know why they dey hold igbo igbo go dey burn your hand you go see hold am say baba na this one na dey enter head Pipo wey dey hold cigar, see wey dem dey hold cigar You fit use one stick of cigarette light about fifty stick of cigarette here But igbo, dem no dey pass am anyhow You know why dem dey hold igbo like dis? Because if you hold igbo like dis, your hand go cover your face If police dey come, you no go know So they dey hold the goal like this to observe. One of my guy don drag Igbo, Igbo give am for head. Ta, ta, ta, ta. You know say Igbo dey disconnect brain wey dey bring sense. And that one dey stroll for leg. The guy just smoke igbo give am ta ta. Now he turn look us say let's go. We call the full am. Two minutes later the guy come dey use back come back. Now we answer wetin happen say they dey push am for chest. I say which people say they never come but they go still come. Bros,

And so, as I dey comot here na who say to get me. I don tell my next door king nothing I go leave for am. I no go fit dey bet dollar make e come sit down dey wait make I die make e come spend the dollar. I dey go carry four runs get. He go he go grow come see only picture. Say this man chop like they don't leave anything.